Salam dostlar şu gün blender sapaklarymyzyň bäşinjisine başlaýas. Dostlar bäşinji sapaga çenlä gelen bolsaňyz onda sizi gutlaýan. Köp zatlar şu wagt edýän zatlarymyz size kyn görünýändir. Belki edip bilmerin diýip pikir edýänsiňiz ýöne şon ýalak ýagdaýlar hemme kişide bolýar. Hiç zada höwesiňizi gaçyrman dowam ediň wagtyň geçmegi bilen şul edýän zatlarymyz size iň aňsat zatlaryň biri bolup galar. Onda näme dowam edýäs. Bärden size screencast edonyny açýan. Geçenki sapagymyzda dördünji sapagymyzda screencast edonyny açmandyryn ýadymdan çykartdyryn bagşlarsyňyz. Egerde dördünji sapaga degişli sorajak zatlaryňyz bar bolsa kommentariýada belläň hökman jogap bererin. Indi bolsa dowam edýäs. Bu günki sapagymyzda obýektleri pozmak, obýektleri gizlemek ýa-da obýektleri kopýalamak şularyň hemmesiniň üstünde durup geçeris. Birinji bilen viewport ekranymyzda häzir kamerany pozýas, lighting pozýas. Häzir bärik ýene-de bir iki sany obýekt goşalyň. Bir UV sfera goşup bilýäs we Y ýene-de Bir konusam goşalyň. Y muny bu tarafdan alaýyn. Indi serediň dostlar. Blender viewport ekranynda obýektleri pozmak üçin obýektiň üstüne basýas we klawiaturadan X basýas. Şonda soraýar delete select object diýip. Ýagny Obýekti pozmak isleýäňizmi? Delete bassaňyz pozýaňyz, cancel bassaňyz atmen edýäňiz. Ýa-da indiki bir ýoly obýekti üstüne basyp saýlaýaňyz myşkaň çep knopkasy bilen delete bassaňyz obýekti gün pozýar. Obýektimizi yzyna getirýäs. Obýektimizi yzyna getirdik. Indi obýektleri nädip gizlemeli? Obýektleri gizlemek üçin biz esasan klawiaturadan obýektimizi saýlap F harpyna basýarys. Obýekti gizledigimiz bu obýekti pozdugymyz däl, diňe obýekti gizledik. Ine. Bärde outliner ekranymyzda ýagny outliner bölümimizde görnüşi ýaly ýaňky kub hakykatda bar. Ýöne ine gapdandaky göz Çekiljigi ýapyk ýagdaýda dur. Şu üstüne basma yzyna getirdi bilýäs biz. Ýa-da obýektimiz saýladyk H harpy basyp gizledik. Alt H bilen yzyna-da getirip bilýäs. A eger-de biz şul obýektimiziň üstünde işlejek bolsak, a beýleki obýektler biziň görmegimize zyýan ýetirýän bolsa, görmegimize zyýan ýetirýär dälläni bize müşaýyda edýän bolsa,

we beýleki gizlän obýektlerimiz yzyna gelýär. Indi bolsa obýektleri kopýalamak. Obýektleri kopýalamagyň esasy iki sany görnüşi bar. Ýagny short case-de iki sany görnüşi bar. Ine, meselem şu wagt şu kuby saýladyk. Şu kuby saýladyk, dogrymy? Indi şu saýlan kubymyzy Shift D bilen kopýalaýas we X okunyny süýşürýäs. Şul obýektimizi konus podaýyn bärde. Sferanam podaýyn. Şul obýekti Shift D bilen biz kopýaladyk. A, munuň beýleki gapdalyna Alt D bilen bir obýektimizi kopýalaýas. X D basyp süýşürdim. Indi şul iki obýektiň tapawudy näme? Bul obýekt Shift D basyp kopýalanymyz, Bul obýekt bolsa Alt D basyp kopýalanymyz. Alt D basyp kopýalan kopýamyz öz kopýasy bilen bile hereket edýär. Näile? Meselem, men şu obýekti ulaltsam, kopýalan obýektim bilen bile ulalýar. Ýagny şularyň ikisi bile hereket edýär. Ýa-da tapawudy ýok. Häzir, ine, şul obýektimiziň özüni saýladyk. Şul obýektimizi ulaltsak, ulalýar. Kiçeltsegem kiçelýär. Şeýdip ulaldyp goýalyň. Bul obýektimiz bolsa Shift D basyp kopýaladyk. Bul obýektimiz diňe aýratyn hereket edýär. Meselem, bul obýektimizi ulaltsagam, kiçeltsegem, bul obýekt bilen hem, bul obýekt bilen hem, ikisi bilen hem hiç hili düýbünden baglanyşygy ýok. Shift D bilen Alt D kopýalamagyň tapawutlary ine şunda. Şeýlelikde dostlar, Blender sapaklarymyzyň bäşinjisini hem geçip gutarýas. Wideomyz göwnüňizden turan bolsa, kanalymyza agza boluň, laýk basyň, gyzyklandyrýan soraglaryňyz bar bolsa kommentariýada belläp geçiň, başardygymdan jogap bermäne çalyşaryn. Ýa-da Instagram akkauntumyzam şu taýdan belläp geçjek, has gyzyklandyrýan zatlar bar bolsa şo taýdanam sorap bilýäňiz. Indiki sapaklarda görüşýänçäk sag boluň dostlar.